Ae, horekau koutou e hoki mai ana engari e pai ana, ko ea kē tā koutou noho ki te mata o te whenua, ngā kākano i ruia e koutou tēnei te tupu tonu nei. Kāore anō te māra ka i whētengi noa, nō reira e mihi ana rā ki a koutou. Moe mai rā, moe mai rā, moe mai rā. Kia ora hui mai anō tātou, aku hoa kōrero. Tēnā koe Whāmoe, tō roa e ngaro nei, kua hoki mā anō koe ki te haka muramura. I te kaupapa nei ki au nei pueru haramai te atahu ko ranau kia whaia moe inainei nei e tata tonu kia haere mau me taku tarau tangari noe wanoe i tenei ra taio ka mahara kia ia ka reti kana ko ia anake mau ana etai tatou hanga tika ne ka huri atu hoki ki tenei o nga manuhiri kia hori. O Hori, ka rongo au i tena ingoa, ka tā taku manawa, ko te wā tērā ko Hori te ingoa. Ko Mere, ko Hori. Ianei nā, e pēnā whānau mai ana koe i tēnei wā, ko te ingoa e whiriwhiringia ana mau, ā, ka uru te nuku, ka uru te rangi, ka uru te roto, ka uru te mua, ka uru te waho, me te ātāu hoki. Hone, ara i te mea aha e. Whakatau kau atu ki a koe. Nau mai, haere mai ki ta tatu kaupapa ori. Peha ana koe? Pai ana, pai ana.
Haere ana te ngaku. Ka mutu e waiata tonu ana te korokoro, ne? Pai ra, pai ra. Ki te kore he waiata, pehea nei te ao? Kia ora. Oh, kia ora.
I pehea o Ringaringa i pa ai ki tera taonga? Nō te tamarikitanga anō? Āe, ia mā te tamariki, tamariki ana. Ka aha tō mātou māmā te whakatū mātou ki te waiata, te waiata tahi, ā, pērā, pērā anō rātou ngā, ngā, ngā whaea, ka aha te, te mahi, ngā momo, ngā momo rangi, tautoko tētahi ki tētahi. He anga rerekētanga i a ēnei o, o te mahi waiata nei. Oh, hangarite, ko, ko, ko, ko, ngā, ko ngā mea hāngarau. Ai. Ah. Ko ia rā te mea tino rerekē mm. uh, o te wā tuna nei, ko ngā momo hāngarau. E pā atu ana au anō ringaringa ki era raweketanga? Oh, mā, mā taku tamaiti te rau i mahi. mā ngā mokopona wēra i mahi. Ka mutu, ka mutu, ko wetahi o ngā waiata, ko opera rawa atu, ka tahi anō ka tau, ne? Ko kore kē ngā waiata ruri, ruri noiho nei. Ai, tika ni, yeah. engari ka, ka rongo atu i, i tahi o ngā waiata, yeah. whakatangihia ngā, ngā rangatahi, ngā tauiho i te wā, wā nei, mm. uh, hoki ngā mahara, o oh, he waiata ko, ko, ko rongo kē atu, ai, ai. ia, ia, ia ko mātu tamariki ana. Yeah. Ka pai te rongo atu te tingi, tingi, tingi. ko kore ke rapu mā te rano, e mahi. Ai.
Ā, me te mihi tonu rā hoki ki a koe, AJ. Right. Kia ora, Papa. E noho tae tama riki mai nei ki waenganui i te, i te māpu nei. Ehara tēnā i te mahi māmā. Pēhea, pēhea tonu ki a koe i te, te mahi nei? Me kōrero o pono mai, ka, ka tae mai koe ki tētahi. Taumata pēnei, ko tō mahi he kōrero, he whakapuaki o Hakaaro me te, me te aha, me te tūmanako i kia whai take aua kōrero kē. Engari e pai ana, nā te mea ahakoa pēhea te whai take, te kore rānei ō kōrero e whai take, ka arohaina tonutia koe e te tangata, nā te mea he taitamariki. Kia tae ra anō koe ki ngā tau i a Hinewai nei, nā tae anō koe ka hakawāngia e. Te tika, te hē rānei. Ai. E ngā hoa, e ngā whanaunga e te katoa. Nō reira, he noho wātea tēnei nē, Hinewai? E tae wāhi ana i te hoki ki aku tau, rite tonu ki te korokē noho mai nei. Āe, pēhea tonu ki a koe? He mahi uaua? Oh, me pono, me pono taku kōrero. Ia wā ka, ā, ia wā i mua i taku taenga mai ki Nāwai Teka ka āwangawanga au. Mō te tūpono ka hanga kore taku aku kōrero, hau oke, nā te mataku ki te kōrero i ētahi taima. Ā, engari, i muri i wēnā hākaro, kei konā tau ākaro, nā, he painga tēnei mōku. Ka haka piki tēnei i tōku nei hanga, i tōku nei reo, hei painga mōku ā tōna wā. Kia ora.
Tae atu kia haka wāngi au. Tēnā koe. Nā, whāmoe ko koe e mea ana, e whāriki mai ana i ngā take kōrero mō te kaupapa nei i tēnei rā, he aha kei roto i tāu nei hinengaro? E pā tōtō ana, hē ana, hē ana kia puta ki waho. He maha, engari tūtahi, Ka rongo au i a koe kōrero mō tō tarau tāngari, e te kōrero tahi au ki te, te, ki a Tākoha, e, mō tēnei mea, mō te tarau tāngari me te māketo. Mea te ārai, ka haere mātou te whiu kau me te tarau tāngari me te, me te māketo. Ka mea, mea te māketo? Mea te, e māketo? he, he, he, he, he koti. Te māketo, te māketo. ka mutu, ka tahi au ka kuare, he aha tēnā mea te māketo? Ka pātuatia Tāmati, Melanie Hay, ko koe te mea hokohoko ngā ngā mea nei, ngā maketo nei, he aha te maketo? A ka hokia mai, Macintosh. I te mea ko tērā te ingoa, ko tērā te ingoa o ngā koti ua i tērā wā, nē, Macintosh. Ngā mea he nura. Āe, kei te maketongia e te Māori. Na ko te trau tangari he um, mm. dungarees. Yeah. Oh. Ah. Na ko era nga me yeah. maungi ana hei te wa miraka kanga. Tuturu Māori.
Ah, Tuturu. Engari, e kono e whakaron he maha, tau i te wānanga awha te aha ne, kei te wānanga haere tonu te reo. Ka uh, te tahi atu o waku wānanga reo nei, I te mutunga o wētahi o nga mahi ko kore ki nga kupu e whakamahia. Tau kana e Matana ki nga iwi nei, Hana, i a koe e keri nei to kari, e whakatika ana to maara mo te aka to kai, e ahange ana koe to kari. E keri ana, no no e aha te ingoa mo to mahi. E horekau ratou e mohio ana ki te pahika. Because kua kore kē mahia tērā kupu te pāhika, you know, te huri i te, i te paru ki, kia mea, hāunga anō te hauhake, yeah, so ko e reri ana ia te hauhake, ā te ora me hoki ki te tīmatatanga. Engari ko te mea nui o wērā, ko te kore o, kua kore kē tērā ao, Oi hoki mai ana rau te mahi kāri, te mahi ngā māra kai. Engari he rē, he voutu hou kē te mea e keri ana i te kāri hore kau i te hō. I roto i tērā, tērā wānanga ki te whakaaro me pēhea te haka ora ake i wētahi o ngā kupu tawhito. Pēnei nei, e taea te kōrero te hauhake mō ngā mahi rangahau. Ko to mahi e te rangahau e tirotiro e rapu kei ha te te timatatanga ne. E taea te korero e hauhake ake ana koe i nga take o to rangahau? Aua hoki. Ne. Hoi ano. Hoi ano he he take tera haere ana i nga wa katoa. Na au te korero e haere tonu ana te wananga mo te reo Maori i nga wa katoa. Whai a koe e korero nei E hakoronga atu ki a koe, koia nei ko nga paoropaorotanga o te reo. Penei na, ahakoa e hara kete nei te take i mauria mai e koe hei ngaungau atu ki a ia. E, koia nei koe te o nga paoropaorotanga, hakoronga nau ki a koe, e, ko te huri haere tenei, Huri tahi o te reo me te ao. Te hanga nei ko te āhua noho o te tangata i tēnā wā, i tēnā wā, pērā anō me te āhua o te reo. Ko ngā mahi, ngā, e tika ana, nā te mea ko ngā mahi ngaki mahinga nei, koro nei koe he pāhika, he pere taru, he aha nei, hauhake, kō kore kē te tangata e noho ki tērā ao ināianei. Ko taua, ko te pāorotanga e kōrero nei ahau, ko te pūtake o te reo Māori, heke mai o tātou tupuna, i ahu kē mai i tērā ao. Nā, kei reira e tukituki ana, nē? Āe, engari, i ahu mai i tō rātou taiao. Ko tērā kē te wāhi, ā, i noho ngahere rātou, i noho, ā, ia, pēui ki mahinga kai, ērā momo mea katoa. Nō reira, koia tērā tō rātou ao. Te ao i tēnei wā, ko te Rotary Hau e keri ana i te mahinga kai. Ko te hokomaha rānei. He ao pea. He rerekē te ao o te hunga e mahi tonu ana i tērā māra kai, engari e mahingia ana ki tētahi atu āhuatanga. Horekau ki ngā. i ngā āhua i te tono waku tamariki haere pāhikaungia mai te kāri kua re pai e kōrero ana au mō te aha? Na, ko tāku tonu tēnā e kōrero nei ia, e aru ana te reo i te ia o te ao. Ko tētahi pātai i puta i tērā wiki, Mua ana, e kore kau te mātakitaki anā, tēnei pea kore kau te mātakitaki ngā wiki heke mai nei, rānei māku e kōrero ki a, ki a koutou, ko te pātai a Taylor, tētahi wahine kua pakari kē tana reo e rapu ana me pē he neke atu ai tana reo e kua pakari kē, e, ko tētahi o ngā haka utu, nā, ko tāu e kōrero nei, me hoki ki ngā, Um, ki te āhua reo o mua. Ai. Na, i ahu mai e taua ao e korona nei tatu. Pai tena kupu hauhake hara i te mea motuhake mo te maara kai. Ai. He aha te, te raruraru o te hakamahi i tena kupu ki roto i a tatu mahi katoa. Ai. Na, hae mai tatu konei a Wanangai kia hauhake ai tatu i nga hua ka puta i roto i ta tatu wano. Kare he o te ra koroni? Nga kore, horekau, horekau rawa. Ko tera ko ta matou wananga, ko te hakahoki mai wera kupu hei mahi ki roto i tenei ao. Ye. Ko tera komiri, ahakoa te komiri, haere ai matou ki roto i nga whata tahi ki nga Bremen Weta me nga Wera, Wera, Wera, ki te komiri i nga kumara me nga riwai. Ko wehe nga mea hei whakatō i tēnei tau? Mm. Oh, mataku pai, engari, me te tira me te komiri, ko tō rapu, ko wehe nga mea mm. pai hei hakatō, hore kau, ko te rapu i nga mea pai hei kai. Mm. e, e kupu ano mo wera. Hoi ano, taku tino take.
Ka pai pa tai ki kona. E roto i wēnei wānanga nanga, uh, i, i pēnei te whai um, whakaro ake. Tēnā mea, pai ki anō, Tō tātou ao mehemea ka noho ngā tāne ki te tiaki i te pā harakeke, ki te kāinga. Ko ngā wāhine i haere ki te, ka mutu, i te mea nā koutou i whakahaere tētahi kaupapa kōrero e te tū o te wahine, me, ko nāu me, ū, ka maea te uira kai te kore taku kore. Engari, ko tērā, ko te, ko te, ko te tāne hei tū, ki roto i te kāinga, ki te tiaki te kāinga, ki te tiaki ngā tamariki, ko te wahine e haere ki te mahi, ki te rapu ngā rauemi, ngā taonga e ora ai te whānau. Engari, i au e haere mai nei tēnei rā, hono, tī, ahau ka, tāku wānanga ki ahau, pai tēnei whakaaro ka muri atu, ko haka koretake. Tōku whakaaro, ko te au e haere mai ana, ka whakaaro au, Engari, ina noho ko te tāne ki te kāinga, tētahi wāhanga, ko te reo e akongia ana, te reo e mau ai i ngā tamariki, ko te reo o te māmā. E taea raini e te tāne tērā reo ki ngā tamariki mehemea, i te mea ko koe te mea kei te manaaki i ngā tamariki ngā wā katoa, te nuinga o te wā, Ka tae a tera reo te tuku? Me mai aku au, e tiaki ana nga tamariki ko te reo ka mau ia ratu ko aku kangakanga. Ko whakki i ta tatou kotinga. Oh e hoa ma, rua minit, oh. Ko pa mai te hoa, ko rere te kangakanga. He take, hanga tika tonu tena wha. E, na, kia mohio koe ko kopu ano taku aina. Oh. Na, ka tokotoru aine. ka pai.
Na, ka kopu ia, na, ah. ka tau ki te, ki te koputanga i aia, e, i tene wa, na, huri tonu mai to hakea ka kema, e, ko koe ko te noho ki te kainga muna ki ai nga pipi. e, no re kia nei, he take hanga pai tene, he ko mirimiri, kia nei ko te mea nui ke, e, Te, ki te, ki te titiro a te wahine, me he mea, uh, i te kaha huri o te ao i āne, e kaha huri huri ana te ao. Nā, ko te ihi o te wahine i āne, e, ko te kake roti ana mahi, ai. Uh, ai, tana mahi career nei, e, ko te, uh, ono, haka pakari tonu i te tinana, nā, ērā tūmomo katoa. Yeah. Momo mahi katoa e tino, he mea nui hoki ki te wahine. Nō reira, hoi nō, kua anga pupū ake taku hākāre, e, tēnā pea kia puta mai te mea tuatoru, kua uka anō hoki te kāinga, ka tukuna ia ki te mahi wānane mai, hei oranga mōna, mō taku wahine. Mō hānau, e kore au e ora i roto i tērā atu noa. Ka horo kaumātua kē atu au. Nō reira, hoi nō, ko te mea nui, ko te rapurapu tonu ngā huarahi manaaki te ai a tātou wahine. Hai engari mo te reo ka mau nga tamariki mehemea koe ae koe tena ko nga ko aku kangakanga ki reo mai.
Ka mutu, tau, ko Makoto te noho, e noho pēnei mō ngā tau maha, e te wā e pēpi tonu ana ngā tamariki, tae noa, tae noa ki te kaumātuatanga i a ēnei. Engari ko te mea nui i pā, Otioti, he rerekē te whakaaro, ē. Kai, ka hakaritengia mai e rā, ia wā rātou kai mō ia, ā, mō te ata, tuhingia atu e ia wana te ingoa o ngā tamariki ki runga, ki tērā wā, e noho mai ana wētahi, e toru e whā pea atu ngā irāmutu i noho tahi ki a mātou, rāua e raruraru, mahingia atu ngā. Nga kai mo te kura i te ra i muri mai, i ingoa nge ake reunga, ka ara mai nga tangata, me penei, me penei, ati hou, tata tonu te haka haere, penei nga haerenga o Tumatauenga. Ka watea oti katoa i a ia te whare, te, te mea, te, te, te whakatika me nga kakahu, tau ka tae ki te, te kaukaraka, ko watea ia te haere te mahi moni mana ake. E te mea he rerekē te ahua. whakariterite ai. Mm. Yeah, mm. ngari ko tērā tāku kei manama pā ko te reo. Uh, ah, yeah, kia ka, e, te mea nui, te tākoha nui o te wahine ki te reo, ko te kaha ki te kōrero. Mm. E kore mutu te kōrero. He tika, he tika tera hori? Ai, i tahi wa. I te ahi wa, hori kai kupu. A hoi ano ko ro tatu i rongo ano te kororo, ahakoa te aha, ka taea te wahine. Tene pe ka huri. Tera. Ā, mō tātou ngā tāne, ahakoa te aha, ka taea e kēti tāne. Kia ora. Āe, āe. Kia ora.
Kia hau, ka mutu, ka ngāwari hoki au. Ko, ko tōku aroha i roto i wētahi o ngā, wā tātou tūranga, ko te whakapae ma ngā tāne tēnei, ma ngā tāne tēnei. Ko te āhua ngāwari, ko te āhua arohanui o te tāne ki mana tamariki, ērā momo mea, E ngaro ana i wētahi wā, ia e ngaro ana mehemea ko te tāne te tino kaitohutohu te kai ia whiriwhiri te tika te hē rainei, e ngaro ana um, e ngaro ana, engari he, he tino take nui tēnei i, i wētahi o ngā wāhanga, i te mahi māua ko um, Hinemoa i tētahi rangahau, ko te rangahau, ko te traumatic brain injury. Nā, i kitea e mātou, mm. Ina haere ma te tāne Māori e tari wana tamariki ki te hohipere, kua whakapae tonungia e mahi kinoange ana te pēpi e tōna pāpā hoi tēnei, āe, e roto i tērā mea. So, ko te, ko te rongoa tuatahi, he rīngi atu ki te pirihimana. Ko te rongoa tuarua, he rīngi atu ki a Oranga Tamariki. I runga i te whaka. Ko roa ki muri mai, katahi anō ka whakaaro me whakaora te pēpi nei. I runga i te hakapae, tāne Māori, he tāne tūkino tamariki. So kia hau, e maha ngā tāne Māori mōhena mō te ātaahua ki te tiaki tamariki. Engari, you know, tērā ka huri tō tātou ao i runga i te kite ai. He pai ana anō ana te noho o ngā tāne hei, hei kaitiaki tamariki mokopuna? E taea ana.
e taea ana. E taea ana. Um, yeah.
Taku hoa koia te mea kaha te puta atu ki te mahi. Ai. Um, noho ki te kāinga te tiaki i ngā mokopuna, tiaki i ngā tamariki. Ai. Ka whakari te kai me wera o ngā, Ai. wera o ngā tūāhuatanga. Ai. Ka hoki mai taku wahine i etahi wā, uh, hoki Mai, ka kite atu nga, nga me, horekau no kia mahi. Whakaaro ki ahau, mm. you know, pena ko koe te mea noho ana ki te kainga, Ai. Uh, well, he nui tonu nga mahi, hei, hei oti oh, i, i roto i te rā. Ai. No reira rā, he, he mea nui kia, kia āwhina atu, kia tautoko ake tētahi ki tētahi, ko ia rā te tino, tino āhua. Ai.
Karaha ina whakatupuri ahau e Pāpā, hei, ma, hei Tangata matua e whakatupu ana i a matou nga tamariki, kua kai karahu, kua kai upoko ika, kua kai ika mata, kua kai kohua. Ia ra, ia ra, koia wera ko ana kai e wha, i tunu ia. Ia, ia. Kua rerekē pea te ao. Koe, koe te ora nei, koe katoa e ora nei.
Hei te ākaro au. Ā, he tamariki wai?
Kau e whākinga e mehemea. He amo whakaaro, hei te? Ū, mōku ake. Ina ngana au ki te tiaki tamariki mō te rua rā, kotahi rā nahi ki au. E kore e oti tēna mahi i au, o i tēnei wā. Ah man te tiaki i nga tamariki o kingi he mahi nui ke tena.
Nga anahera. Nga anahera. Engari kia mohio e koe te whanau i hoki mai te nau aku kotiro i tiki tetahi whanau mai manurewa e whanau ko Ko haka rerea e te pāpā i runga i te haere o te pāpā ki te mahi pī me wērā mea. Anyway, ka haere mai te iwi nei, oh, te maha o rātou noho tahi mai ki a mātou. Engari, ko wā mātou tamariki, ngā mea uh, kaumātua ake, wētahi kei te whare kura, wētahi kei te kura tonu, aroha nui ki ngā tamariki nei. Ko wehe ke atu te wahine nei me ana tamariki toko ono, uh, Engari haere tonu ana wētahi o tū wamāte tamariki i ngā mea pēnei, ngā tau pēnei i a koe naka, ki te manaaki ngā tamariki ki te āwhina me haro hau, me te pēa raine i pērā ai, engari nā te noho tahi, noho tahi i runga te manaaki te whānau nei, e mahi tonu ana rātou, ka haere tonu rātou ki te tirotiro i te whānau nei, kia kite mehemea e pai ana, ko whakahokia mai anō ki roto i a Mātou o Matawaia, i runga he mea ko tōku mea tino hiahia i a mātou e tupu ake ana, i a mātou e ku tīmata te whai tamariki, ko te noho a ngā tamaiti, ngā tamaiti, ngā pēnei wau tau tamariki ake, ki te tākaro, ki te tiaki pēpi. He nui ngā āhuatanga i a ēnei whakakore ana, te āhei o te tamaiti ki te tiakinga pēpi, i runga i te whakapae, kino tērā mea te whakapae, and e kore ki ana e whai wāhi hei puta, hei haka puta i te aroha ki ngā tamariki. Nē. Kua pā atu tēnei take ki te tai raruraru pea. kōrerotia nuitia ana i roto i te iwi mai rā anō, ko te tamariki o ētahi o ngā mātua nei. Ka whakarongo atu ahau ki ngā kōrero a AJ, e oma, e rongo atu ana tātou mō te tiaki tamariki, horekau kē ia e moe ana kei hea runga, kei hea raro. E kore tātou pēhea, nā te mea e tamariki tonu ana a ia ake. Hoi, he maha te hunga i tenei wa tonu nei, rite tonu ki a AJ nga tau, kua whai tamariki. Kua whai tamariki ke. No reira, e kua pa atu tenei take ki te ahua tu o te whanau. Mehemea he tamariki, nahe ano e tiaki ana i nga pepi nei, a, hai ko taku taihoa e mahi tamariki. Mehemea he whanau, pakari nui e tika ana te noho tahi o te whānau. Kei reira ngā mātua, kei reira ngā mātua, kei reira ngā tūpuna hei awhi i te hakatuputanga o taua pēpi kia tupu ora ai. taua uri, nē? Me te Māori hoki o tērā momo tupu mai, tupu ā-whānau mai te tamaiti.
Koia nā, i runga i tēnā tū titiro, e titiro Māori nei pea, ki au nei, ā, ka kore noa iho he take o te wehewehenga tūranga nei, he tūranga mā te tāne, tūranga mā te wahine. Tōna tikanga, ko te whānau katoa e mahi tahi ana kia puta ai. te oranga pai rawa e taea ana mō taua pēpi, nē? E tika ana tēnā? Āe, āe, engari teneva me mahi wētahi mea kia, kia taea ai tērā. He nui te tāne Māori rawa e pā ana ki wā rātou tamariki ako, manaaki, wērā momo mea. He, he nui. Um, and ka whakapaengia, horekau te tāne Māori e te tangata pai ki te tiaki tamariki, and kei a tātou te whakakore i tērā kaupapa, kino ki au tērā, ina rongo au tērā e, i au, ko ngā tāne Māori, he, he roto i tō tātou ao i tēnei wā, he nui te take mō te kaua patu tamariki, kaua patu wahine, mm. mehena anō, He take tērā mō te tāne Māori me taku, tāku ake kore whakaae. Kore whakaae, e, kei reira te mataku i wētahi wā, kei mataku, kei tūkinongia ngā, ngā tamariki me wērā, wērā āhuatanga katoa whakapae nei e kore e taea te tāne Māori Te arohanui, ia, te tangi tahi, ērā mea, ērā kare ā-roto. Pai noa iho te kōrero wairua, engari ko te kōrero o te oranga o te hinengaro, me te whakaora i te hinengaro o ō uri, he mea, he mea nui tērā. Kua rongo koe ngā kōrero o te rāwhiti e rua mō ana mahi kāmera me te kāmera me te whakaahua i ngā tāne? Oh, kāhore.
Tētahi o ana aronga nui ko te whakaahua i ngā pāpā Māori. E manaaki ana, e aroha ana ki ngā tamariki. Āe. But me, ko ia tētahi yeah. mahi ana i te rao, kite ana ia, anake kona ngā headlines, ngā kōrero a ngā yeah. kai kāmera o, o iwi kē, e, e whakawā ana i te tāne Māori. Nā, ko, me mai ko tētahi wana mahi, nui i roto i tona ao ko te whakaahua i ngā pāpā kia Ai. kite te ao anei te tāne Māori. Ai. Tāne tino aroha nui ana ki wana tamariki. Ai. E maha wana whakaahuahanga pera. Oh, ka pai, ka pai ra whitirua. Yeah. Me tau ki, ki roto i wa maua mahi, me tau ki ene moa. I reckon ko te mea e nui hei takoha mo matou ki te ao, ko tetahi pikitia nui o te, cuz ahakoa peha, Te nuinga ina māuiui te ahakoa tēhea iwi, ina tino māuiui te pēpi, e tango ana i te tāne i wana kākahu ā runga nei, kia, kia, kia pā, e, i hia ko ki te hea ko, te, te kōrero kia riro te kirikara i te, i te tāne, i te pāpā. Matiu, Man, you know, uh, me rapu tātou i tētahi, nā, ko, me mēmea ko te Rawhiti Rua ka pai tērā, hei tango whakaahua o tērā aroha mm. whakaora, mm. whakatau o te tāne i tana uri. Mm. Kia kau e, e, e meangia, e whakapainga na, nāu i he ai, nāu mm -hmm. i mm-hmm. pērā. Mm -hmm. O wana mai e mahi noa i ai, i Waitangi, i ai, i ngā kura reo, i ngā hui, na, tana mahi pai ka kite i te pāpā me te tamaiti e tākaro tai ana, ka whakaahuangia. kia kite te ao. He take hohonu tēnei, nā te mea e rapu ana tātou i te huarahi mai i te tīmatanga, arā, te whānautanga mai, tēnā pea te pukutanga, tae noa ki te matenga o te tangata. He haka hoki tēnei i ā tātou kōrero ki te kōrero nui i roto i tō tātou ao Māori mō te pā kōrari. Kei, kei reira pea te tauira, ne? Mm. I tīmata nei ā tātou kōrero i tēnei rā whā e runga i ngā mm. kōrero mahinga. Ai. Mahinga kai. Ai. Na, nā, ko hoki anō tātou ki tērā ao. E, ko te mea nui, ke rereke ia ka para. Ai. E, mō māua ko taku hoa, ko te tētahi o ā māua tirohanga, mm. e, He aha te mea tika mō te whānau katoa? He wā anō ka titiro koe ki a koe takitahi anō, he mea tika hoki tērā, engari i te roanga atu ka tatū kē he aha kē te mea pai rawa mō te whānau katoa. I ētahi wā, I nipa, ā, kua hau kē ka puta ki waho. Ko taku hoa ka noho ki te kāinga. Mehemea ko te. te mea te oranga pai rawa mō tā māua whānau, kua hau kē e noho ki te kāinga, ko taku hoa e haere ki te mahi, horekau raruraru, paipai noa iho. Ko ēnei tūranga i heke mai i te wā Ahoi no ko te, ko te wahine, ko tana mahi he whāngai i te pēpi. Nā reira pea ia i noho ai ki te kāinga, ka haere te matua ki te mahi. Engari, ko rerekē te ao i āianei. Māmā anō iho te haka rite i ngā kai mā te pēpi, ka wātea a Māmā ki te haere ki te mahi, ko Pāpā kē hei kai, Pupuri te pā harakeke. Poipoi te pēpē i te kāinga. Nā, ko taua pā harakeke rā anō, ko ngā, ko ngā, te mea nui kē, ko te tiaki i te, i te pū kōrari. Ko te mea nui katoa, ko te tiaki i ngā pēpē. He pakeke te, te tiaki i ngā pēpē me, me horekau e tū kāhana ngā mātua, nē? Ka. Piri Kei au nei ko te tūtika o ngā tamariki, kei te aho te tūtika o ngā mātua. Nō reira, hai, hanga waimare ana, wano, he haka pai noa iho, tēnei, waimare ana tātou ko whai wahine pai, whai tāne pai, tērā wētahi atu horekau e tū kaha ana ngā mātua. Me me horekau ngā mātua, me me tū ngoikore noa iho ana ngā mātua, ka pērā hoki ngā tamariki, ka heke iho. Āe. Na māku aka pai ngā pāpā patu i ā rātou tamariki. Nō te mea moe ana tātou, ka puta mai tō uri tuatahi, ka huri tō ao. Āe. Te tāne e patu tonu nei i te tino taonga i roto i tēnei ao katoa, hei ko tāku, he mea kei tana hinengaro, horekau tika ana. Āe. Te hanga nei. Āe. He mea tūkino ia e ōna mātua ake, ka heke taua āhuaranga, ka heke tonu, ka heke tonu, ka heke tonu. Nā, he aha rānei te rongo mō tēnā? Hau hoki. Engari, honohono taku kī ake ki taku teina me aku whanaunga ake, tētahi mātauranga nui kē me tino show koe, Ko hea koe a katoa i tō kākano? Ko wai te waka mau i ō uri ki mua? Hāunga te pai o te o te kanohi, te pai o te te ena, hāunga tēnā, tirohia te ngākau. Tirohia te ngākau, haka mātautau i te ngākau, kia hanga mō ai mehemea ka tau tika tō kākano ki kō. Nō te mea, hono, tērā ētahi wakuoa e Kua whai wahine, mōhio tonu atou, e kore e, e, e, e, e, e kaha te tū. Nā, puta mai he uri, mea rawa atu, ā, kua marara anō. Nō reira, ina puritia tērā mātauranga e tātou mā, ngā mea kei te kāinga, make sure rawa koe, ki hea haka tō ai koe i tō kākano, e kore a muri e hokia. Āe, e tika hoki, kia moe koe, te wā e tamariki ana wā aku tamaiti. Nā, kia kaua koutou haere te moumou i tō tātou whakapapa. Kaua, kia mōhio rānō koe, kia whai whakaaro rānō koe, nā, ka āhei koe te, te moe wahine. Engari anō, i mua atu i tērā, kaua e moumoungia tō tātou whakapapa.
Tokotoru wāku aini, nā, tino sure ana hei.
Ka mutu kia matarata atu, ko taua ruirui kākano e kōrero nei koe, kua heke haere te haka tōngeo o te kākano ki te ao, kākano tangata nei. Nā, titiro koa tātou, titiro koa ki te whenua raka hapa nei. E rongo ana ki tana tatū i ngā kōrero kua raru te ra iwi, nā te mea nui atu te hunga kaumātua i te hunga tamariki. Ko ngā pēpi e whānau mai ana i ia tau, ā, kua tino heke rawa atu. Nō reira, he tupu heke kē te ra, te ra iwi. Kua tīmata e anei te raru nui o te ra whenua. E haka tūwheratia ana te kuaha ki. Te ao katoa. Moho tatou, tera whenua, hapani, mai ra ano, a, nga hakahihi ike ana, ne, o kau e pai ana ki te ra waho. E pupuri tonu ana ki te ira motuhake, to ratou ake ira motuhake. I aenena, pera tonu me Uropi etahi whenua i reira, no reira e rapu tangata ana i nga topito e wha o te ao. Hakaaro tātou, a Hapa nei e tū rā, tā tātou titiro ki tērā whenua, tōna kanohi, tōna reo, kua pūmau ki te hinengaro. Rere atu ō tātou hakaaro, rua tekau tau ki mua. I ni pea, ko pēnei i a tātou Māori nei, pēnei i tōku kanohi e kimokimo atu nei, he hāwhe Pākehā, hāwhe aha ake rānei. Nā, kāore tātou e titiro pērā ana ki Hapani, engari, koia tērā ko tō rātou He āhua kei te heke mai. Nō reira ki a Mataara, he nui tonu te wāhi o te ao kua raru i tērā i a nei.
Roto i ngā tatauranga hauora, horekau tino raru ana te Māori i roto i wērā mahi. Te hanga nei tino mōhio te Māori ki te whakatō kākano me te ruirui kākano. Nui tonu ngā uri, ngā tamariki Māori i whānau mai ana ki te ao. He reti te mea moha ake au. Te waiwai kē i te tupu te raruraru, ko te waiwai i te tupu. Te te mea moha ake au, tērā ētahi o ngā whanaunga o te kāinga e tokowhā rawa ngā māmā, nē? He tamariki ki mea, ki mea, ki mea, ka mate, he ākuhi pērā ai. Oi nō! I pērā hoki a Rāhiri, nō reira me pēnā hoki a he, e hoa, ki a Rāhiri, Rāhiri rānō te mana. E wene nei.
Mea ngā mea katoa kia riro ki raro i te mana o Rāhiri, o, well, pai noa iho. Hei karo noa, nē, i tō rātou kore pupuri i te hononga pūmau ki tana, ki, ki ngā wāhine nei, e hoa mā. Wai oti a Rāhiri ki te pō, ā.
Ka mutu, kei pērā tātou i a Haina. E, ka ture rā kotahi noio tangata pēpi i a whānau. Ka haere mai ki rongo, ki rātou ki konei, pātere pai. Ko hoki mai tēnā ki te patu i a rātou i a ia. Āe, āe, tika.
Tata tonu i a Nana e utu kē ana i te tangata, i mua utu ana i tangata kia kaua e whānau pēpi, ānei utu ana tangata ki a whānau pēpi. Āe, ia. Oh, he, ma he mahi anō tērā. e hoki atu ki tērā, tērā te pātai, nē, uh, me noho te tāne ki te kāinga. Uh, he, he mea nui kia whakaaro ake tātou. Ai. He aha tēnei mea te mahi? Ai. Nē? Ko te mahi, ko te ah. mea haere atu puta atu te kāinga ki te rapu pūtea, ko te whai moni. Ā, he, he aha, kē atu, he nui kē ngā āhuatanga o te mahi, nē? Āe. E, hei whai oranga te tangata. Nā. Hei, ahau nei, nā, he pai kē atu taku puta atu i te kāinga, te mahi kia whai moni ai au i taku noho i te kāinga, ki te horo i ngā bloomin' kōrē me wērā. Ia, ia, e toru, e toru o aku tamariki, um, i raro i te rima tau. Āe. Koha Tukaha, koha tiakina me Tukaha. Sure. E toru, e. Ka pai koe whamoe. Ano ki a au, ka tino wairangi hau i te nohonga te tiaki i tamariki, haunga ano nga mea kaumātua ake. Engari nga mea pēra te pēpi, oh, mate pai au i te tiaki i nga tamariki. Na roto i tēra, ka tuku au taku, kia haere au, Hei kaiako, haere me waku tokotoru nga mea tamariki ki te ako hei kaiako hau i runga i te kore au e pai ki te noho motuhake ki te kainga.
Engari i to wa, kore kore ka nui te taumaha, engari kia kaumātua ratou nga tokotoru nei, ka hanga ngawiri haere, to au? Ka pai, kia au e tino Haria nāu i pērā mātou. I te mea hoa rātou ki a rātou, tiaki rātou i a rātou, hamahama i a rātou, ko rātou e whakatika ana i a rātou i runga. Tuputai ana ngā mokopuna? Āe. E pērā hoki ana? Āe. Āe, tēnā koa. Yeah. Koia e kī nei e rere kē mō ia kāpara nei. Tēnā pea te mea tika ana mōku kāore e tika ana mō tētahi atu. Em, tā māua whiriwhiri ko taku wahine e kua hauka, kāore ki te mahi ko ia ka tiaki i ngā pēpi, Arā i te mea whiriwhiri i runga i te hakaaro koe tera ko te mea tika mo te ao. Engari he haka tau ke na maua ko te mea tika tera mo maua. Ka mutu maku e maku e ki ake i te mea ko au te tahi o aua tane kua hanga noho ki te kainga ianei e nui atu pea taku Ropiropi nga tamariki e ana ana na te mea ko taku wahine ko nui haere ana mahi i waho. Engari i tona wa, ko ahau kei te mea rapu ana i tera mana pea, e rapu ana i taku tu i roto i aku mahi, kaore i tau te ngakau, me me ka noho au ki te kainga. E ana ana, kua huri te tai. Pai tera.
Kua taku Tai kawe i ahau ki te ao i waho ko Pakoa ake. Whai kē ki au te noho ki te kāinga. Ka hari au, taku haringa i mua, kei roto i aku mahi. Taku haringa i āinei, ka hoki mai aku tamariki i te kura, kei te kāinga ahau. Hei kite atu, hei kite mai. Waku tamariki kaumātua e toru, rerekē. Nā te mea ngaro ana a Pāpā i te kāinga. Nā, he tino rerekē te wairua. Kāore e rere, i rerekē te aroha, rite tonu te aroha ki te katoa, engari rerekē te wairua. Ko ngā pēpi ānana nui taku whiwhi. Ki ngā pēpi, ka, ka rerekē te wairua nā te mea e, e, e tino uru atu ana koe ki roto ki tō rātou ao. Āe, āe. Engari he moe koe pērā i te hokinga mai o taku tamaiti kaumātua ki te mea mai, Ko te, ko, ka tupuna koe ai nei, kore roa ko whanau tāna pēpi. Nā te au, hei, rau nau reri noa. rau nau reri ai tū, hei, hei, hei, hei tupuna, yeah. Well, ko, ko te ingoa o taku koro, mēnā tērā tētahi tāne e hanga uh, rangirua ana, me mea he pai te noho ki te kāinga, hei uh, kai, Manaaki nga pipi, he mea ataahua rawa atu te reo. Ae, ki au ano hoki, ko tera, ki au, koe tera ko te mea tino pai o tera noho, he mama ano iho, he mama atu.
Tetahi atu mea ataahua ko te noho o te karani ki te kainga. Waku karanga tamariki. Ka hana tō rātou ringi i tō rātou nanny, taku māmā me te ringi, Nanny, he aha ngā kai kei tō whare? Haere pērā atu ana au. Nanny, he aha ana koe? Nanny, haere mai ki te tiki ahau i te kura. Nanny tēnei, Nanny, ngā mea katoa, speed dial, ka ringihia a Nanny. Tino pai ki a rātou. Kua hihia, kua tīmata ngā hararei kura, kua haere rātou ki te taha o Nanny. Ngā mea katoa. Whakaparau e hoki mai ana tēnā i a au nei, he, i te mea, i te nui o ngā tupuna, ko hiahia kia noho pērā te whānau, te whakawhānau, ko āhua hoki mai, ia, ko kore, kore wāku tamariki amuamu i ēnā mea atu, hei, whakamutua tērā me mahi i tēnei, rawa au, rawa au tino PC i runga i ētahi o ngā mea nei, mehemea ka riro māku e whakatau, Māmā, māmā noa iho ki au te tohutohu, te amuamu, wera mea katoa, ko, i, i roto i tērā tūranga, nohonga o te tupuna, e kite ana koe ngā rerekētanga, ia, ko rātou, te, ngā mātua, he mahi nui ana ki wā rātou hiahia, ki wā rātou tamariki. Tika. Ngā horo ōha hoki wētahi taima, ngā mātua. Āe, āe. Engari ngā karanihanga tauki atu. Ko taku mokopuna tino bloomin hoha, ka haere mai ki taku whare ka mea mai nga wana tuahine me wana teina, Na Tipuna ko tamai to tamaiti. Tamai to tamaiti tutu. Kia noho ai mo tetahi wa horekau e riria ana.
Engari ēnei tauira katoa o te noho a te whānau, he whānau, he whānau noho tōpū nei. Nā, koia. Hopa tane ngā kōrero a Hōri, nāne nei, he maha ngā momo mahi. Nā te mea ko te mahi kē te mea e pai ana i a tātou ki waho i ō tātou whare. E haere ki te mahi, nā te mea tētahi āhuatanga tēnā o te tangata, nē? Mā te mahi. Ka mōhio ai koe he tangata koe. Kua ea tō whānau mai he tangata ki tēnei ao, engari kia mahara tā te hopa tonu i ō kōrero hōri, e ai ki ngā kōrero a ngā tohunga, e kore pea e tino roa i roto i te wā poto, e rima pea tau, tekau pea tau, i runga i ngā peke nunui o ngā mahi rorohiko i āianei ana, ā, tēnā pea ko te hunga kore mahi, Kua kake kē ki te rua tekau paeheneti. I roto i ngā whenua Pākehā nei, i roto i ngā whenua Pākehā nei. Ohakāro tātou nei, i hanga puta ētahi pitopito kōrero i tērā wiki mō ngā motokā hou nei wha. E kōrero ana au ki a Matua Tame mō te waka rīhi homai ki a te taua kāinga ki Tamaki ngā wiki tata nei, ko ia anō e prēke ana i a ia nei, ko ia anō e hakahaere ana i a ia. Ko taku tau hau ki, ā. Nāu i tiatia?
Āe, nau kāore. Āe, āe, ko koe e taraiwa ana, engari, kore roa, ko te motokā noa e hakahaere ana i a ia. Nā te mea kua oti kē te tai motokā pērā nei. Tahi au ka ringi, tahi au ka tono Uber hei mau i a Hauki, hea rānei, kātahi ka tau mai te hakaaro ki a au. Koutou katoa nga iwi Inia nei e korotia nei tatou i mua atu i te timatanga o ta tatou korero. Nga iwi Inia nei kua kapi katoa te ao i a ratu, ka haere mai ki nga whenua penei he ata ratu mahi, he taraiwa tekehi, ne? A i roto i te tekau tau kua kore ke he mahi ma ratu i kona. Na te mea e rorohiko ke kua tae mai te tekehi tekehi a koe, kahore he tangata e taraiwa ana.
Ia, wai pērā nā ngā tereina, āe. Maha tonu ngā tūranga mahi i tēnei wā tonu nei kua kore kē ā ngā tau e heke mai nei. Ka huri te āhua noho o te tangata i roto i tēnei ao. Tēnā pea he mea pai kei konā, hōni, ko taku hopa atu tēnei i ō kōrero, ā, me hanga e tātou e ao hau mō tātou ā taua wā. kia whai mahi tonu ai tātou. Engari tēnā pea ko aua mahi, ehara i te aru i te ao, tēnā pea he hoki mai anō kia pātata mai anō ai ki te pā harakeke, ki te pā kōrari nei. Ko te marae tērā, nō reira me, nā te mea me pēhea e whiwhi haringa ai te ngākau o te tangata pēnei horekau he mahi, kua rerekē te titiro ki te ao, kei hea taku haringa, kei hea taku haringa. Kei te marae pea. Tāku titiro, I only pea e oranga kei konei, mō tātou te ao Māori. Nā te mea, ka huri, ehara i te huri iti nei, he huri nui rawa atu. Tata tonu kua whānau hau mai anō te ao nei. Āe.
Āe. Āe, ko rāua whakaaro pērā. Ko tētahi o ngā tino kōrero o Ngāti Tupuna, ā, mā te whenua koe e ora. Āe. Nō, nō reira, me hoki atu tātou ki ngā mahi, mahi runga i te whenua. Ngaki i te whenua. Kia tū ki runga, ā, marika i te oneone. Āe. Ā, kia pā anō ngā ringaringa ki te oneone, ā, kia, kia rongo tērā whanaungatanga, Āe. ā, i waenganui i te tangata me te whenua. Kia mōhio koe, tēnei wā tonu rau, kei konei tā mātou, tāku whānau ake, E pakanga ana mātou ki wā mātou, tā mātou whānau, mātou o te kāinga, rātou o tāwāhi. Ko rātou e riri mārika ana ki a mātou, e pēnei nei te kōrero, anō ki a koutou, ko koutou nake e mōhio ana i ngā mea. Nā hoki te hunga noho kāinga, noho whenua, E koe tera taku korero ki a ratou. Hoki mai kia paru o ringa i te whenua nei, ka ahei koe ki te korero te tika te hē raini o tenei ahuaranga. Tino, e mea tino, o tino, kati au taku tetahi waku wharangi te kau hoatu te kai au. E hia ke nei nga wharangi? E hia ke wau nei wharangi? Toru.
Ka mutu rawa naku i rapu i. Piharani o Will puta ake ki nga mana. Engari i roto tera ia e wheti rawa ratou te whakakore me tahi waku korero ki te waki au te wharangi ka mea mai um just not available you know ko tangongia ke wai rani nga kupu hei ta ratou horekau ahe na te kangakanga ki te whanau rawa kangakanga but tera you know He i runga, mea te hoki mai kia paru o koutou ringa, kia tāpā o waewae e te, ia, i runga i te whenua, ka ora e koutou. Na, koia tērā taku e kōrero nei, e, ki a koutou, e ai ki a koutou, a te, o te kāinga, he, he take tērā. Engari ki a rātou, noho nei i tāwāhia, i roto iwi kē, i roto tāone, he, he uaua He Te Awa, ko te, ko te kōrero mutunga i ngā wā katoa, hoki mai ki te kāinga wānanga e. Delete. e wari hohāu.
Ae. E tino mahi tēra te mahi, mahi māra kai nei, ah, mahi yeah. āwhānu, Ai. i roti te māra kai. Yeah. Te whakatō i ngā kai, te, te whakarite i, i ngā wāhi whakatō kai, Ai. te hau, hauhake anō i ngā kai. Ai. Kia kite atu nga tamariki mokopuna i ahu mai ana nga kai i hea. Whakaaro ratou i ahu mai atu i te toa.
Atia te kake haere o nga mahi rorohiko nei, maku e mate kite atu ki mua, a tona wa kua tirohia he mea kore take na te mea kaore he wairua, kei te haere mai te wa. ā, ka huri mai te iwi ki te rapu anō i te wairuatanga, ā, o tātou, o te tangata e kōrero nei, kaute mō te pā o ngā ringaringa ki te paru. I runga i tērā kōrero, ko tātou, ko tae wawe ki te kāinga tūturu mō tātou i a tātou e noho nei i konei. E, hei ko tāku he tatari kau, tērā te wā, ā, kua huri pērā mai te ao katoa, e rapua ana i te āhua noho, e noho nei tātou. Ko tātou i tae wawe. Nō reira e tātou mā, me pēhea ka kapinga, hoino, i runga i ngā kōrero i puaki mai nei, ka pēnei taku kōrero taupoki i tā tātou hui tahi i tēnei rā, Ko Tawhiti a muri,